Ɛno nti, abusuafoɔ ne nsɛmtwerɛfoɔ a yɛahyia mo wɔ ha, deɛ ɛdi kan, yɛbɛma mo akwaaba sɛ yɛto yɛn nsa frɛ mo moaba. Ɛnnɛ yɛfrɛɛ mo a, ɛyɛ report a dɔnkumaa a ɛyɛ abadwokuo a Ɔmanpanin Akuffo Addo paw sɛ wɔnhwehwɛ adwira basabasayɛ a between the twenty eight and twenty nine of June twenty twenty one ɛsii hɔ no maa nnipa mmienu hweree wɔn nkwa nnipa bebree so pirapiraeɛ no, wɔn report a wɔde aba abɔnten no, y'anodisɛm fa ho as amanyɔkuo na yɛfrɛɛ mo sɛ mo mmra na yɛmfa nto mo anim. Because saa asɛm no yɛ asɛm a ɛbaeɛ ɛhaa Ghanafoɔ nyinaa adwene paa. Ɛma yɛn nyinaa yɛ semfemeɛ, ɛhyɛɛ yɛn awerɛhoɔ. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ Deɛ ɛkɔfaa saa basabasayɛ no baeɛ no yɛ aberanteɛ bi a na ɔbɔ ne ho mmɔden paa ma adwiraman. Na ɔyɛ Ghanani dehyeɛ mapa. Da biara da ɔuse ne social media handles de bɔ dawuro sɛ ɔde pere mpuntuo aba adwira ne Ghana afanan nyinaa. Na ɔyɛ deɛ oburoni frɛ no social activist a ɔka n'adwene, biribi nkɔ yie wɔ adwira ne ne mpatamu a ɔka n'adwene. Na Nansia nso, ababunu bi wɔ Ghana tee Fix the Country Movement, ɔde ne ho kɔbɔɔ mu a na kyerɛ sɛ ɔrehighlighte nneɛma a ɛnkɔ yiye wɔ yɛn man Ghana mu sɛnea ɛbɛyɛ a nsesa bɛba ama ɔman Ghana afa no ntoma pa afira. Na wei na on the twenty sixth of June, deɛ ɛteeɛ ne sɛ mmerɛ a aberanteɛ yi firi abɔnten bɛduru fie, ɔte ne moto so, nipabɔnefoɔ bi de dua mmienu boboo no, boboo ne ti mpirapira no a, Yɛde no kɔɔ ayaresabea firi Mampɔnten de no baa Komfo Anokye Teaching Hospital, Fofie Antoanta a yɛn nua no hweree ne nkwa. Ɛyɛ saa asɛm no na ɛmaa mmabunu a ɛwɔ Adwira te atua a mmerɛ a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ asogyafoɔ kɔeɛ kɔtotoo tuo bobɔɔ binom, kuu nnipa mmienu, pirapira binom a ɛnam saa nti no aban wei tee abadwokuo sɛ wɔnhwehwɛ saa asɛm no mu. Nti ɛmu bi deɛ ɛne Ghanafoɔ bebree a ne yɛpɛ sɛ yɛhu asɛm no mu mu nokorɛ no yɛde ani adi akyire a nanso kɔmitii no report ɔbaa yi sɛ wohwɛ nsɛm ɛwɔ mu a um, awerɛhow esiane sɛ yɛaka nokorɛ no ahyɛ. Nokorɛ no a ɛwɔ asɛm no mu no, yɛreyɛ no kataso mu omuaso, sɛnea ɛbɛyɛ a awudifoɔ a wɔdii saa bɔne no, wɔbɛtumi afa wɔn ho adi, te sɛ deɛ aban wei yɛ no daa no. Na ɛno na yɛse daabi, yɛntumi ntena hɔ mma no nkɔyɛ Kaaka ne n'abusuafoɔ nko ara asɛm, because asɛm wei yɛ Ghanafoɔ nyinaa asɛm. Ɛyɛ Fix the Country adwuma na wɔyɛ atoyerɛnkyɛm wei too no. Awudie wei yɛde dii no, te sɛ nnɛ, ɛyɛ ɔno a ɔkyena ɛbɛtumi nso ayɛ wo nso anaa me nso. Nti ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa no, nokorɛ wɔ asɛm no mu a yɛnim biara no, yɛbɛka. Nti ɛnnɛ yɛfrɛ mo a, nsɛm mmiɛnsa na ɛwɔ report no mu a, eh, yɛdwene ho a yɛnte ase a, yɛpɛ sɛ yɛde mo nkyerɛmu ba, na mo a motie yɛn nso no, moatumi ate nsɛm no ase na moahu deɛ ɔka nokorɛ. Deɛ ɛdi kan yɛ asɛm a committee no, Justice Koomsing Committee no kaeɛ ɛfaa Kaka wuo no ho. Hwan na ɛkum Kaka? Sɛ wobɛhwɛ a, Committee no adwuma paa deɛ na ɛfa twenty eighth and twenty ninth basabasayɛ a ɛbaeɛ through demonstration ne asogyafoɔ a ɛkɔtoto tuo kunkum nnipa no ho. But wɔn terms of reference no, deɛ ɛtɔ so mmienu no kaa sɛ wɔbɛtumi ahwehwɛ nsɛm a wɔfiri sɛ ɛyɛ kɔ fa baeɛ anaasɛ ɛne saa demonstration no wɔtwa ka so reasonably you can expect them to investigate the death of Kaka because obi anim sɛ ɛyɛ no na ɛkɔ fa saa nsɛm no nyina baeɛ na asɛm a committee ne ka fa Kaka wuo no ho no sɛ wɔn deɛ wɔn ho ne sɛ ɛyɛ abusua ntokwa ɛna ɛkɔ fa Kaka wuo no baeɛ na ɛnyɛ Kaka fix the country activism a wɔyɛ wɔ social media no ɛna ɛma yɛku Kaka Saa asɛm wei abusuafoɔ yɛ nkontompo nsɛm a ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ nyinaa no yɛto twene na kɔmitiifoɔ no yɛse wɔn huu because adanse a ɛwɔ hɔ no ɛne asɛm na wɔn ka no ɛbɔ abura ɛne sɛn ɛne sɛ Kaka te aseɛ no ɔno ankasa yɛ videos de ba abɔnten bɛka sɛ n'adwuma a ɔreyɛ de pere mpuntuo ba atwira ɛne adwira MCE a ɔbɔ n'akyi nti no NPP mmeranteɛ bi a wɔyɛ Adwira MCE a yɛfrɛ no Salisu Bamba ne bodyguard. Mmeranteɛ no din de Ibrahim Isaka aka Anyas. Baako nso de Fuseni Alhassan. Wɔatrɛtene no sɛ adwuma no a ɔreyɛ no ɔde regu MCE no ne Ɔmanpanin Akufo-Addo anim ase. Enti sɛ wannyae a deɛ ɛbɛto no biara no ɛyɛ ɔno ara n'asɛm. Nti Kaka kaa saa Tres wei ho asɛm a, ɛma ɔno ara koraa kaa sɛ, sɛ biribi ayɛ no a, yɛmmisa MC yi mma ɛdwira Salisu Bamba. Ne yere Sahada Hudu, ɔno nso kɔpuee mu wɔ Justice Commission Committee no anim no, ɔno nso dii adanseɛ kaa bi too so sɛ ampa ne kunu no dwuma a na ɔdi boa Ghana nkankɔ no no. And because of that nti no, MC yi ne NPP foɔ bi de no to ɔtan kuruwa mu a wɔtrɛtee no saa. Ne yere kaa ho asɛm. Saa ara nso na n'adamfo a wɔfrɛ no Abewa Kass Umah nso kɔdii adanseɛ saa. Nti ɛsi dɛn na kɔmitii no adismisse all this stress, deɛ kaaka no ankasa kaeɛ, deɛ ne yere aka, deɛ n'adamfo aka, deɛ n'abusuafoɔ ka, na wɔdze seesei deɛ ɛyɛ abusua ntɔkwa? Abusua ntɔkwa bɛn? Adanseɛ bɛn na ɛwɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ na abusua ntɔkwa bi wɔ kaaka ne ne nua Idi ntam a ɛnnɛ deɛ yɛkum obi yayaaya? Yɛasan nso de owuo no ato ɔno ara ne nua maame baako papa baako. Abusuafoɔ monhwɛ awerɛhosɛm wei. Na deɛ nti a yɛ deɛ yɛka sɛ ɛyɛ ahurodowura dasɛm ne sɛ, kɔmitee no sɛ wɔn gyina nnipa mmienu adanseɛ so na ɛde sii saa gyinaeɛ no. Deɛ ɔdi kan ne maame a yɛfrɛ no Saadia Fuseni a ɔne Kaka Natifie a ɔkɔdi adanseɛ kyerɛɛ kɔmitee no sɛ Ɛɛm, ɔno deɛ ɔtee sɛ dede bi rekɔ so wɔ abɔnten a ɔpue baeɛ no. Ɔbɛhuu sɛ Kaaka nua Idi atwe no a ɔde no rekɔ adwareɛ. Ɛna Kaaka nua no pue firii fie, nti ɔno deɛ ɔhunuu sɛ Kaaka nua no na ɛkuu no. Ɛna Kɔbi tee no sɛ, Oo, yɛgye wo di, deɛ wokaeɛ no, ɛno ara ne nokorɛ turodoo. Tress no deɛ, amplee role biara. But abusuafoɔ, the same Sadiya Fuseni! And yɛbɛsrɛ sɛ nsɛnkyerɛwfoɔ mo bɛdi saa asɛm wei akyi. Ɔno na ɛyɛ eye witness a ɔse ɔtee dede na ɔdii kan pie abɔnten kɔ frɛ Kaaka yere ne ne maame sɛ ɔmo mmɛhwɛ deɛ asi. Asɛm no sii 26 June, 27 June a polisfoɔ baa fie hɔ no, ne first statement a ɔde maa police ne sɛ ɔhuu nnipa mmienu, sɛ wɔredwane afiri compound hɔ. Ɛna crime scene hɔ nso no, ohuu konti mmaa mmienu. Ɛyɛ maame no anumsɛm no no. Nti ɛyɛ n'adanseɛ na ɔdiiɛ no sɛ ɔhuu nnipa mmienu no. Describe saa nnipa no. Ɛna ɛma adwira polisifoɔ kɔkyee Ibrahim Isaka aka Anyas ne Alhassan Fuseni a wɔyɛ adwira MC no bodyguards. Ɛnyɛ saa deɛ no yɛ, mommisaa wɔn sɛ. Ɛyɛ abusua ntɔkwadeɛ a saa mmeranteɛ mmienu no yɛkye wɔn yɛ dɛn? Wɔn yɛ kaka abusuafoɔ. Wɔn nyɛ kaka abusuafoɔ. Nti wɔn ba abusua ntɔkwa mu sɛn? Yɛkye wɔn because that was the first account the eyewitness Sadiya Fuseni gave. Afei two days after maame yi se masesa m'ano. Ɔkɔ kɔ meeting no wa ɔsɛ oh mahu mmeranteɛ mmienu na mehu kaka nua. Adan na wanka a ɔse o na mesuro. Woapue aba abɔnten. Woaba abɛto sɛ kaaka a wo ne ne te fie da fam. Wo sɛ wohu sɛ ne nua a ɔne ne te fie retwe n'ase. Na woantumi anka ankyerɛ kaaka maame ne ne, ne, ne yere sɛ, ɛyɛ wo nua, kaaka nua no na ayɛ ne saa. Woantumi anka. Two days after. After sɛ wokaa sɛ wohu nnipa mmienu, ehu kontima mmienu. Apolisifoɔ nso aba abɛgye atom sɛ nkontima mmienu na wɔfaa no crime scene no. Na kaka nua idi no, paatwɔ mo nkotwa ne mfonyini na mo hwɛ sɛ ɔte sɛn. Sɛ ne kɛseɛ koraa bɛduru me me saa me gyamfi a me gyina ha yi a. Na watumi afa konti mmaa kɛseɛ mmienu left right ɛde aboro nipa baako saa aku no. Saa na adwo maa n'asɛm wei woka kyerɛ akora ketewa koraa ɔbɛgye adi anaa. Nti ɛyɛ dɛn na polisifoɔ ankɔtwe first statement na asade a Fuseni de ma wɔn no ama. Adɛn na saa first statement no wɔn akata so? Wɔn atrɛtea polisifoɔ, CID officer a wɔtake yɛn nim ne din nso yɛmfa nto dwa na ne ho akɔkyere no. But adɛn nti na wɔn atrɛte wɔn sɛ ma wɔn mfa saa first statement no a Sadia Fuseni de baeɛ de maa wɔn sɛ ɔhuu nnipa mmienu no ne mmaa, adɛn na wɔn mpɛ sɛ saa statement no bɛba abɔnten? Adɛn na committee no an consider saa evidence no? Na deɛ Sadia Fuseni no asesa n'ano. aba abɛka no na wɔn agye atum. Honorable MP ba a, ɔbɛ ɔbɛkyerɛ mo sɛ adeɛ afusee nim sesei abrabɔ a ɔwɔ mu na mo ahu deɛ ɛkɔ so wɔ adwira. Ɛno deɛ ɛnyɛ me na mɛka because me mete nkran a na medi me nkoe. But abusuafoɔ, ɛno na kyɛn committee no sɛ oh abusua ntɔkwa ne ɛma yɛku kaka because Na Kaka damfo bi de Aminu Mohammed ɔbɛdi adanseɛ. Adanseɛ no nso obiara ba a ɔbɛtena camera anim na waba abɛdi na aba TV so na obi ahu bi. Aberanteɛ nko ara baeɛ ɔsɛ ɔno ne deɛ n'adanseɛ no agye sɛ ɔkɔdi ne dam a obiara nni hɔ. Nti n'adanseɛ ɔkɔdiiɛ deɛ kɔmitiifoɔ no na ɛka kyerɛɛ. Sɛ wɔde bi aka ho koraa obiara nyɛ dɛn nnim because it was in camera testimony. N'adanse a ɔkɔdiiɛ ne sɛ, Ɛɛ, na Kaka ne ne nua Idi no wɔwɔ ntɔkwa, na 2020 koraa Kaka ma yɛkyee no too mu, ɛnna Idi no koraa no, ɛɛ, ɔfiri pri, ɛɛ, cells baeɛ no, ɔtuu kwan kɔɔ Nigeria, nti ɔno koraa no, ɔne Kaka no nte yie, ne deɛ ɛkeka ho. Ne yɛse, Na yɛkum Kaka no a wɔ hɔ? Ɔse, Daabi, na mewɔ Burkina Faso. Na wonni hɔ. Ebiem. Bɔne bɛn na Ibi yɛaɛ a kaka ma yɛkyee no toom? Ɔse, Mennim bɔne korɔ because saa mmerɛ na menni hɔ. Nti ɔnim bɔne korɔ a ɔse Ibi yɛeɛ. Ibi yi nso a ɔyɛ kaka nua yi nso a n'abusuafoɔ se Nigeria koraa ɔnkɔɔ hɔ da. Committee yi made up of a respected Court of Appeal judge ɛne mpanyinfoɔ a wɔwɔ abɔdin akɛseɛ wɔ ɔman wei mu antumi ankɔ police station ankɔyɛ nhwehwɛmu sɛ deɛ Aminu Mohammed yi ka yi sɛ yɛkye Idi Kakanua too mu in twenty twenty no ɛyɛ nokorɛ anaa ɛnyɛ nokorɛ? Nsɛm a ɔkaaeɛ nyinaa wɔn anyɛ verification bia, wɔn sɛ deɛ waka no yɛagye atom. Abusuafoɔ, asɛm wei mu nyɛ rem. Kaka ne yere a ɔno yɛ kunani, ne kunu yɛ kuniayaayaa a aka ne mma nnum no, ne mma mma nnum no. Yɛ yɛteɛ me ne Honourable party mpanyinfoɔ wɔ yɛkɔ Adwira mmerɛ asɛm no siiɛ, maame no se And we still have the videos. Ɔsɛ mom ɔsu sɛ mompa kyɛw ne yɛnyi ne kunu ɔfrɛ Idi kaka nua ne ne kunu. Sɛ wɔn te aseɛ nyinaa ɔno na ɛboa ne kunu ma ne hwɛ ne mma. Nti ne kunu ni hɔ yi ɔno na ɛbɛhwɛ wɔn. Ɔno abɔ mɛboa. So ɔho wɔn sɛ ne kunu ne ne nua ni asɛm bia. Nti kɔmitiifoɔ no ɛne Aminu Muhammad no ɔdɔ kaka kyɛn ne yere anaa? Ne maame se me mma no nni asɛm bi. Abusuafoɔ se me mma no nni asɛm bia. Mantamufoɔ wɔ nyinaa ɔno ɔbɔ mpi wɔ bi. Wɔn se wɔn nni asɛm bia. Na nipa atumi ahyɛ dɛm akuku saa story wei. Yan cross examine obiara. Yan tie idi ano asɛm. Na court of appeal judge mu a. Yɛ koraa nkoraa nketenkete wɔ mmara mu no yɛnim sɛ wantie obi ano a wontumi mmua no kumfo. Yɛse you cannot judge a man on head. Ɛno na yɛfrɛ no the ɔdi ɔtɛrem pattern rule no. Enti sɛ obi bɛka asɛm to wo so sɛ obi na akum nipa a, enti wontie nipa no ano asɛm na de akɔhyɛ wo committee report mu sɛ ɛɛ yɛ idi ne ku ne nua, ɛyɛ family feud. Family feud bɛn? Na yɛ sɛ kataaso mu omuwa so na mopɛ sɛ moyɛ. Na sɛ mofiri sɛ adanseɛ na ɛkita mo no, ɛnwie pɛyɛ. Yɛdeɛ koraa deɛ, ɛnyɛ sɛ we are taking sides. It is a word of Saadia Fuseni, ne second word, ne second account no. ayɛ conflicting ne first account no, it is that second account against the account of Kakɛ's wife, Kakɛ's mother and other witnesses. Nti sɛ wo firi sɛ wo nni conclusive evidence, deɛ yɛfrɛ no smoking gun, a ɛbɛma wɔahu deɛ ɔkum Kaka a, ɛyɛ ɔhyɛ sɛ wobɛka deɛ ɔkum Kaka. Ka sɛ wei deɛ yɛn nhwehwɛmu no nnya nwie pɛyɛ nti yɛbɛgyae ama apolisifoɔ ayɛ dɛn ahwehwɛ mu. Because sisi a yɛkasa police fo gu so wɔn hwehwɛ mu suspects are in custody na wo bɛkasa abusua ntokwa ɛna mɛyɛ kun kaka na kyɛ sɛ two NPP macho foɔ no MCE ne bodyguard no yɛ nya yɛ wɔn meboa because ɛyɛ abusua ntokwa na kaka nua mum nenam they are setting the stage to cover up the matter.

Yɛ a yɛnyaa lawyer foɔ koraa se yɛnnim nti why are they talking about probabilities here? I'm spending time on this because asɛm wei ɛya kaka anyɛ bɔne bi adwuma na ɔyɛ no ɔman no na na ɔko ma no ɔyɛ NPP ni mapa yɛwɔ power na ɔbɔ yɛakyi obi ankum no na ɛyɛ dɛn na ɔnɛ deɛ ɔno ane party aba power na ɔyɛ fix the country agitations ɛreshow nneɛma bɔne a aban yi reyɛ wɔ adwira a wɔpɛ sɛ nsesa ba a, yɛkɔkum no yayaya na yɛsan nso de hyɛ ne nua na yɛpɛ sɛ yɛka nokorɛ wɔ asɛm no mu hyɛ. Nti yɛ deɛ, yɛse yɛne abusuafoɔ no yɛ adwen sɛ committee report na wɔabɔ ato agu. Yɛne wɔn yɛ adwen pa because yɛate sɛ committee no se o yɛmma wɔn sika na yɛmema mema victims no aka ne sika. Sika bɛtumi areplace nnipa nko anaa? Deɛ yɛhwehwɛ ne sɛ atɛntenenee bɛyɛ adwuma, na atɛntenenee nso bɛyɛ adwuma gye sɛ nokorɛ ayɛ dɛn? Ayɛ adwuma. Nokorɛ ne atɛntenenee yɛ adwuma na wo sɛ wode mpatasika reka ho a, na ɛneɛ obiara te aseɛ. Na wontumi mmɛka nokorɛ no nsie, ɛnyɛ kata so muamua so, na wowie a woaka sɛ gye sika na yɛmfa nokorɛ no nkɔto nkyɛn. Abusuafoɔ, deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ Kɔmitii no rekɔmɛndehyin fa asogyafo a wɔkɔtutu tuo kɔkunkum nnipa. Kɔmitii no nhwehwɛmu kyerɛ sɛ na ɛho nhia sɛ yɛbɛsoma asogyafo ama wɔakɔ adwira because demonstration no a na mmeranteɛ no reyɛ no, na ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ hu boro so biara. Na kɔmitii no adwene mu no, wɔhunu sɛ Nka apolisifoɔ no yɛ resɔɔse wɔn ma wɔn deɛ na ɛhia a, nka wɔn koraa bɛtumi asɔ demonstration no ano a, nka basabasayɛ biara mmɛ adwira. Ɛno deɛ ɛne wɔn yɛ ho adwen. Nti sɛ asogyafoɔ a yɛde wɔn kɔ adwira no, na ɛso nni mfasoɔ, na ɛho nhia, na mmara mu pɛ asogyafoɔ adwuma na ɛnni sɛ yɛde wɔn kɔ saa mmerɛ no a, wɔn a wɔde wɔn kɔeɛ maa wɔn orders sɛ wɔnkɔtoto saa tuo no, wɔn deɛ adɛn na yɛagyae wɔn? Ashanti Regional Minister Simo Oseb Mensah ɔkasa basabasa ɔkɔ committee hɔ nipa awu nso ɔkasa defende te sɛ deɛ ɔsɛ ɔno deɛ ɔnya intelligence sɛ asɛm no bɛtumi a escalate nti ɔsoma asogyafoɔ sɛ ɔmo nkɔ ne yɛbisa no sɛ intelligence no nya firi he ɔsɛ ɛno deɛ menka ɛno deɛ ɔnka deɛ ɔmaa no saa intelligence bɛsi na ɔnka ɛ nti sɛ na ma me ma me ntwa so so tebea a na ɔwɔ mu a ɔde maa saa ɔda no obi anim and i hope those who understand me understand what i'm saying sɛ wote aseɛ and yɛakɔtoto tuo nipa mmienu abdul nasir mutala mohammed wɔn bɛtumi anyini ababa bɛyɛ biribi papa ma wɔn abusua ne wɔn man ne ghana yɛkum wɔn yaayaaya yɛpirapira bi Ɔsesaafoɔ no, Ashanti Regional Minister for BN Commander ne General Officer Command Commanding Central Command Kumasi a wɔn maa saa orders no wɔn deɛ mfa wɔn ho nni. Abusuafoɔ asɛm wei yɛ sɔ mu sɛn? Nti ɛno nso yɛ nsɔ mu yɛ free sɛ saafoɔ no nyinaa ɛwɔ sɛ nka committee no ka sɛ yɛn nyi wɔn adi na yɛn fa wɔn so mfa mmra kwan so na ɔkyena bi no wɔn ma order sɛ obi nkɔ nkɔ yɛ anyanbransɛm a wadwen ho mmienu me committee no anka saa ɛno nti ɛno nso yɛ adeɛ baako a yɛ free sɛ ɛntwa yie. Deɛ ɛtwa toɔ yɛ ɛɛ district commander committee no se yɛn transfer no. Ɛno deɛ ɛm sɛ ɛyɛ aseresɛm san so yɛ atɛmdidie ɛma yɛn nyinaa. District commander a wanyɛ n'adwuma yie na ɛnam so ama nnipa ahwere wɔn nkwa. Ose yɛn transfer no mfiri adwira. Na wo transfer no deɛ woayɛ no dɛn? Wonyɛ no hwee because wo transfer no with the same rank ne the same position a wɔwɔ which is a routine administrative exercise a security agencies no yɛ. Nti deɛ yɛfiri sɛ wɔsɛ nkɔmmɔ yɛ ne sɛ ne rank no yɛate so because wanyɛ n'adwuma yie ama nipa awu. Ɛno ne ɛyɛ punishment. Anaasɛ yɛayi no adi, ɔkyena bi no ɔkɔ adwuma foforɔ mu na ɔreyɛ n'adwuma a ɔbɛyɛ no yie na ankɔ ankɔ nkɔfa atoyerɛnkyɛm ne nipa kum amma. Abusuafoɔ, deɛ ɛtwa toɔ yɛ apolisifoɔ mpanimfoɔ ne asogyafoɔ mpanimfoɔ a wɔkɔɔ Justice Kumsing Committee anim na wɔhwɛ cameras mu na yɛrebisa wɔn nsɛm abra wɔn asuae sɛ wɔbɛka nokorɛ na wɔtwa nkontompo na amparampara kɔhwɛ the 55 page report of Justice Kumsing Committee here Wɔafande sɛ nsɛm a wɔkaeɛ no yɛ nkontompo. Polisini panyin a ɔwɔ Adwira District, yɛfrɛ no DSP Philip um, um, DSP Philip Hammond. Ɔkɔkaa sɛ yɛ, ɛ, ɛ, yɛbisa no sɛ na wo water cannon tanker a wode kɔɔ ɛ, ɛ, water cannon vehicle a wode kɔɔ Adwira sieeɛ hɔ mmerɛ a na yɛsie Matthew Kaka a yɛhuu sɛ mmeranteɛ no to ɛboɔ bɔ no no, ɛyɛ dɛn na mode kɔɔ hɔ? Bikɔ yɛkɔ akɔsie obi kɛkɛ. Enti afusieɛ ne yɛkɔ akɔsie Kaka. Wode saa kaa no kɔɔ kɔyɛ dɛn? Ɔse o Kaka abusuafoɔ na ɛkaa sɛ yɛmfa mmra. Yɛkɔhwehwɛ mu a saa Kaka abusuafoɔ nkaa hwee. Wɔn deɛ wɔkɔsie wɔn dehyeɛ. Wɔnhia water cannon vehicle. Wɔadi saa atorɔ no, polisini panyin, under oath. Asogyafoɔ mpanimfoɔ mmienu na wɔbaeɛ, Fort Beer commander ne deɛ ɔfiri Kumasi baeɛ no. Wɔn se oh yɛ sogyafoɔ no koraa kɔduruu hɔ no, wɔn ne Lieutenant Adusei a na ɔlidi Ten Soldiers no, asɛm a wɔn ka kyerɛɛ committee no sɛ, wɔn dii kan de wɔn ano bɔɔ mmeranteɛ no kɔkɔ sɛ wɔn nyae dede no a wɔn reyɛ no, wɔn ma wɔn verbal warnings ansa na wɔn restate afire warning shots, na mmeranteɛ no antie nti no na wɔn state sɛ wɔn yɛ saa. Ɛno nso so a, yɛkɔhwɛɛ videos a Cityfoɔ rekɔdoeɛ, Joyfoɔ rekɔdoeɛ a, wɔn si firi kaa mu, and I'm sure we all saw the video. There were no verbal warnings. Wɔn si firi kaa mu a na wɔn sate sɛ wɔn tutuo no. Asa yɛasom wɔn sɛ monkɔ na monkɔkum nipa. Na sogyani kwabrane tumi bu nkotodwe pɔnte ne tuo AK-47. On a protester a woto hɔ ne short nti ɔredwane afiri hɔ, wototuo bɔ n'akyi kunaa. Wonyɛ wudifoɔ. Wonyɛ wodifoɔ na wakɔ mo mpanyinfoɔ akɔ a mo sɛ oh deɛ ɔmo yɛɛ ne deɛ noa no no na ɛyɛ protesters ne bi na na ɛtutu tuo na saa tuo ne bi ne kum ɔmo ɔmo wuiɛ no yɛ kɔhwɛ video no a protester bi ankita tuo obi anto tuo na kyɛ sɛ ntorɔ akɛseɛ na ɔmo aba abɛdi under oath na Ghana mmara mu so no sɛ wotwa ntorɔ under oath a yɛ sɛ woyɛ guilty of an offense a yɛfrɛ no perjury ɛyɛ second degree felony Nso committee no de ne report reba no, wɔanka biribiara amfa ho. Wɔanrecommende any sanctions. And that is why a yɛka sɛ committee no, ɛyɛ kataaso mu mmuaso adwuma na wɔbɛyɛeɛ no. Because sɛ nokorɛ pa ara ne justice na wɔhwehwɛ a, ɛwɔ sɛ nka saa foɔ no nyinaa no, yɛtwe wɔn aso. Ɛnyɛ saa deɛ a, na ɛmma yɛn a yɛte nkyɛn no anya adwene bi sɛ they are endorsing saa atorɔ no a wɔbɛdiiɛ no. Nti ne korakora deɛ yɛka nyinaa ne sɛ, deɛ asi no, ɛyɛ yɛn ya sɛ mpanyimfoɔ a Na Ghanafoɔ bebree wɔ gyidie wɔ wɔn mu sɛ wɔbɛtumi ama nokorɛ wɔ asɛm no mu aba abɔnten. Na wɔn a wɔdi asɛm wei ho fɔ, yɛde asotwee ma paa ma wɔn no, wɔn mmom reyɛ saa cover up, saa akataso mmuaso wei. Na adeɛ wei ɛnyɛ ade foforɔ, Ɔmanpanyin Akufo-Addo bɛtena akonwa so, ɛyɛ ntitire asɛm, nnipa kunkum ne basabasa yei ara. Ɛsi biara so a, na wɔn a wɔdii saa awu no, yɛgyae wɔn, because wɔn aban na ɛwɔ so. Ɛnyɛ yɛn nwanwa sɛ saa sogyafo yi dii saa nyambra nsɛm no. Ɛyɛ NPP vigilantefo yi bi a yɛahyehyɛ wɔn sogya atare ebia. Anyambra nsɛm a wɔdii na Ayawaso West Wuogon by-elections pirapira nnipa bebree, yɛnim ho asɛm a. Seventh December elections, nnipa a yɛpirapira wɔn, kum bi, nnipa nwɔtwe a yɛkum wɔn, ɛyɛ yɛn nyinaa yɛn nimsɛm a. So besi nnɛ, Ɔmampanyin Akufo-Addo nkaa ho hwee? Yɛmmaa obiara mpata sika. Yɛnkyee obiara, yɛmfa obiara mfaa mmara kwan so. Na kyerɛ sɛ Ɔmanpanin Akuffo Addo no, ɔno na ɛyɛ the Commander in Chief for deɛ ɛkɔ so no nyinaa. Ɛba a na wakata so na wamuamua so na ɔde hyɛ wɔn kutupa na wɔyɛ no more. Nti yɛ deɛ yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ Kaka ne n'abusuafoɔ ne Adwiraman sɛ, eh, yɛnim ɛyaw a wɔwɔ mu, yɛnim deɛ wɔkɔ mu. Ɛde wɔn nya aboterɛ. Ɛma wɔn ngivu ap, ɛma wɔn mpa aba. Na anammɔn a wɔpɛ sɛ wɔtu biara no, yɛtae wɔn akyi a, yɛbɛbɔ wɔn akyi dɔm, kɔpem sɛ nokorɛ w'asɛm no mu bɛpue, na justice ayɛ adwuma. Na as for mpanyimfoɔ a wɔfirii sɛ wɔadi bɔne, na Justice Kumsin report aba abɛyɛ kataso mu omuaso nti wɔafa wɔn ho adi no deɛ, wɔn nka nhu sɛ bɔne wɔ hɔ yɛnsuma, na ɛkyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ koraa a, wɔn kuruwa bɛyɛ ma ama nokorɛ no aba abɔnten. Na mmerɛ bi nso bɛba a, wɔn bɛ ansa for their crimes and that day no ɛnkyɛ koraa ɛbɛba nansi a. Nti abusuafoɔ yɛda mo nyinaa mo ase thank you so.